Dasima bilichinima, yi kum daa yi kpaŋ zuɣusima wulana. Bɛ suma ka n tibni n-toli. Di gbammi yɛli yɛltɔɣa gbali nyɛ ayɔmbiɛ wula. M bɔri ni yi deei ni yula kpanjɔɣu ŋɔ maa, ka n labina ti niŋ tɔɣinli tam di zuɣu yuli ni yula kpanjɔɣu ŋɔ. Yɛrisi, Mabihi zuŋɔ dabisili ŋɔ n ku dum na Dagbaŋ zaaha ni n ti suhi anfaani i sani. M bɔrimi ni m baŋ kamaa m bɔrila waliginsim shɛli din be kamaa dee kpukpariga. O mini yɔɣisi bo sunsuuni? Mabihi, n suhiri ya mi, mabihi Dagbamba, n suhiri ya mi, ni yi waligi yɔɣisi bɛ mini kpukparisi, mabiha bɛ differences, n zaŋ ti ma, mabiha n comment sector ka n dii daanfaani zuŋɔ dabisili ŋɔ. Mabihi n suhiri ya mi. Shɛyim yɛla a vidiyo ŋɔ maa mabiya ka di paagi ti mabihi Dagbani.
To, m ba piri a maa gba di nyɛli. M ba piri ni a kpaɣim bɔhi ni Dagbanba. Din chaŋ yi niŋ nyɛla n gba nyɛla Dagbana ka gba mi li n yaata tariga m bi yɛn ni ma m mini gari sokam yaatara ka n gba mi ni o bɔrimi ni ti yina ti yi woligu kpukpariga ni yɔɣu. Wɔliginsi n-niŋ be o sunsuuni, ka n ku ka n niŋ ba ti bɔbili n yaata tariga, ka guli kpaam ba. Niriba taagi ma niŋla vidiyo maa pam. Doro a yuli ka zuŋɔ vidiyo m-bala, to amaa man n-nyɛ bini na bɔŋɔ. Din tooi niŋ ka o pun nyɛ labisibu, to amaa n gba yi ka ti pahi n gba yaata tariga, doro n Dagbani ninkura yɛra ni n niŋdi pam di bi saɣindi shɛli. A yi kana ti yuli, yɔɣu bela o ko, ka kpukpariga be o ko, ka alizin be o ko, ka kpiiyi be o ko. Dina ninkura ni pili sɔŋ ti shɛm. N yɛli ŋɔ ka ŋmaligi din tooi niŋ ka di gaba pam, ka taai tɛha ka a bi nya ni neesim viɛnyɛla. Diro niriba pam dihimi tabili ni kpiiyi ŋuni la nyɛ yɔɣu. Ayi, pia yi bela o ko, ka yɔɣu be o ko, ka shɛb dihi tabili ni kpikpariga, ŋuni lan nyɛ alizini. Hal so bi mi bɛ tuma wɔligimsi mi nyɛ shɛli. N kul kamina nti buɣisi n yaata tariga, ka ku n suhu kpaŋ ba. M buɣisi ŋɔ puuni, ba chi shɛli bɛ tam kalinli zuɣu yi mali niŋ ma, ka chɛ o yɛli ni ŋun mi li ŋun chɛ ka o nyɛli o kuminsata, to yɛlimaŋli n ʒi sabbu ni tooi sabi niŋ di puuni, ni ni tooi niŋ shɛm din ka yɛn niŋ ŋɔ. Dinzuɣu nir kam zaa ŋun mi ba piri ni a tɔɣim. ni o taag ŋɔ niŋ viidiyo ŋɔ puuni. A yi kana ti yuli, tuuli ŋuni n-nyɛ alizini? Alizini nyɛla bin so ŋun nyɛ pɔhim ka daadam ku tooi zaŋ o nini nya alizini o shifa ka daadam ku tooi zaŋ o nimbili nya o. Naɣila a malila di yiko ŋun ma viɛnyɛliŋga. Alizini mi lɛbirila binshɛɣukam o ni bɔri ni o lɛbu. Alizini tooi leei tia. Alizini tooi leei kuɣili. Alizini tooi leei taŋkpaɣu. Alizini tooi leei salin saa. Alizini tooi leei noonga. Alizini tooi leei pɔhim. Alizini lɛbiri binyɛra pam Dinzuɣu alizini be daadam ni, o bi luhir o. A ni tooi nya ka nir fɔri yaɣi ka di nyɛla alizini m-be o ni. A ni tooi nya ka nir gbihira ka zahindi zahinli yaɣi ka di nyɛla alizini m-be o ni. A ni tooi nya ka nir bɔra ka di ʒiɛri pɔhim ka di lan yaɣi o bi chɛ nyɛbu n-nyari pam di mi ka o bukaata ka di nyɛla alizini m-be o ni. Daadam tooi bo paɣ je ka di nyɛla alizini m-be o ni. Lala n-yɛli ka paɣa ni tooi bo doo je ka di nyɛla alizini be o ni. Lala n-yɛli ka paɣa ni tooi bo naba je ka di nyɛla alizini be o ni. Nir ni tooi gbaai doro ka yi tib o je ka di nyɛla alizini m-bala. Alizini ŋun ni be daadam ni shɛm m-bala. N yaa tara kaŋ kaliŋa di zooya. Alizini tooi chaɣ daadam ŋmanila zuɣulɛbili lana.